Dan bi navê Xwedê. Dema we xweş be û destê we xweş ew bixwe ne Kurdiya sade em bikarin bêjin di Qur'anê de bu bêjeyê ku em ê niha bixwînin û hinekî şirove bikin. Kurdo Farisî. Hêmin min ev hevok xwe spartiye vê hevokê. Spas mamosta. Ah, Kurdo Farisî. Ya ji ber ku Faris û Farisî, Kurdî e, birê hevin ê ê nîjadê. Birê hevî nîjadê ne û ê coğrafya. Coğra- Berî zayîna Mesîh Aleyh selam em bi hev re bûn di coxrafya Îranê anha de. Êdî ma bêne me û Îranê Faris em ne Îranî Kurd li gor zeyentîka zimanan elmê lugata Tê hesêb minel lugatil îranîye ji zimanê îranî ne. Zimanê îranî farisî ye, kurdî ye, bilûşî ye. Honek zimanê biçûk hene deylemî nizam çi. Sê çar ziman in ev jê re dibin dara îranî. Em ji zimanê me ji dara Îranî ye. Yanî wexta ka bê zimanê me Îranî ye ne Farisî ye. Farisî jî Îranî ye. Kok Îranî ye û bi şaxê wê çuklî û şûbe, Tirk dibê şûbe. Çukliyê wê, şaxê wê Kurdî, Farisî, Bilûşî û Deylemî jî heye. Ev wek zaravan in. Nê nêzî hev in. Nêzî Hevind, Çawa mero zana ziman nêzî hevin û koka wan yek e? Bi sê hawa, yek jê bernav, demîr, tu, ew, min, ez, ewa demair in, yanî bernav in. A dijî endamê tena mero, a'da'il beden, dest, pa, ebirû, rû, dev, çen, guh, em ne farsî û kurdî di vir de pir nêzî hev in û di jimartinê de jimartin jî a siya jimartin yek, do, sê, çar, pênc, şeş, heft eynê vê jimartinê faris dijimêrin. Ev her sê bîngeha ziman in. Di bingehê de em yek in. Em yek in. Êdî hawayê axaftina wî meselen em mînake kurt bîn ji wan têkevin mijara xwe di cih de. Meselen birayê me soran kurdin divê aw ji avê re divê aw. Em çi dibêjin? Em dê av. Faris çi dibêje? Divê ab. Binê ab Av, aw, manayek e. Yek e. Tîpa dawî lêvkî ye, lêvkî ye. Be, ab, faris dibê ab. Ve, av, em dibê em kurmac, em ha giş kurmac in. Faris û soran nav me de nînin. Kes heye soranî? Na. Av, ab, aw. Lêw, em dibê lêv, faris dibê leb, leb, lêv, lêw, soranî cemaeta Celal Talebanî em wilo bêjin, Silêmaniyê Şehrîzor, Şehrîzor, dibên lêw, çaw, em dê çav, Faris îdî hinekî cudatî heye dibê çeşm, di çi de merê zanî kokeke çê, tîpa ewil, tîpa yekem, çe, çav, çe, Çaw, çe, çav, çehv. E. O ba mîna we fêm kirin? E, em niye kirin. Mane em yek in. Em birayê hevî nîjadê ne. Û ê coğrafya ne jî. De êdî piştî İslamê cudatî çêbû. Birayê me Faris piraniya wan bû Şîe.

ew jî hene. Cudatî yanî piştî Îslamê çê bû. Cudatiya me û Faris û heta ya dereja dijminayê. Ê koka wê taifî dînî ye, ne koka wê nîjad e. Nîjada me yeke. Ziman yeke, coğrafî yeke, dînê me jî yeke. Dînê me ê enha em bêjin ev mustalahatê di Qur'ana Kerîm de Ji dînê mey kevn dînê mey kevnar berî zayînê bi şesit sal hinek digihînin berî zayînê bi hezar û pênc sed sal dibê ji ber ki gelek zerdeşt hatine zerdeşê yekê û du da se texmîn yanî belgeyî ez xwe em xweşik nizanin texmîn ev zerdeştê mey dawî ye ê ê mîdya ê li Ekbataniya Xwedê Teala ew hinard yanî erselehu resûlen îlâ el-mîdîyîn, eş-şe'bil kurdî el-mîdî, gelê kurdî mîdî, Resûlê me, peyxemberê me zerdeştê dawî ye. Ew li gor wan dibe xatemil enbîya, dawiya enbîya ya. Dawiya enbîya ê kurd e û ê îranî ya. Zerdeştê mîd ya. Ê şesit sal, şesit sal berî Mesîh aleyhisselam. Em têkevin mijarê bi vê bi vê bonê. Em cî de anha gotinê bi xwe em xistin mijarê. Mijara me gotinê kurdo faris ne kurdo sade û ne faris sade ne. Ji ber ku em hevparê hevin, ortaxê hevin em bêjin, şerîkê hevin di dîn de û di ziman de. Di kokê de kêmanî. Aha û Zerdeştî li gora Pêxember Zerdeşt silav lê bin li gora Min bi xwend di kitêba tarîxçiyekî îngilîz heye Will Durant tarîx çi dibêje tarîxil hedara dîroka ew mêjoya şehristaniyê. Di wir de dibêje dema Kobanê bûm berî duwazdeh sêzdeh ez lê vegeriyam dibê mîdya ew ketin dînê zerdeşt û dîn ê wan e. Piştî sed salî nizam zêde Faris hat ketin dînê me. Yani ew hatin bûn misilman em bêjin. Ketina îslama kurdî, îslama zerdeştî. Ew wisa dibêje. Li gor Will Durant. Tarîxçîkî mezin e, gewre ye. Muceledatî wî pir in, yanî kitêba wî mezin e. Bi hezarê rûpela ye. Ew di wir de eyn wer dibêje. Ê wexta ku Faris jî bû zerdeştî, zerdeştî ne ew in, em in, mîdya ye. Dûra ew bûne zerdeştî û em bûn yek di dîn de jî. Yani putperest bûn, Kurd jî putperest bûn. Wesenî, ji puta re, ji rojê re, em bêjin ji kevira re, ji tişta re, eşya re nimê dikin. Kurd bûn muwehid, ehlê tewhîdê, yekbûna Xwedê. Xwedak tenê heye, jê re dibêjin Ahora Mezda. Ahora Mezda bi zimanê zerdeştiya keve. Çi mana wê ye? Wateya wê, yanî Xwedanê hikmetê. Îlahul hikme el îlahul hekîm Ev Xwedê ku cihan afirandiye, jiyan afirandiye bi hikmet. Her tişt wezîfa ki wê heye, cihê wê heye û em di vî vê meselê xwe de dibînin. Ev dest wezîfa wê çi ye, erka wê? Rahêje xwarinê, rahêje eşya, barê xwe rahêje, binivîse. Heva hemû mena dinivîsin. Her pênc pêşî alîkariya hev dikin ji bo nivîsandinê û bi hev re alîkariyê dikin her du dest. Gerek ku kurman jî em jî wilo wek du desta bin. Hevdu bişon. Divê el kel yedeynî tegsîlu ihdahuma el uxra. Ne wilo mele. Ev wisa tê gotin di kitêbê camê re de vê îngilîz Lê em bûn yek. Piştî ku Faris bûn Zerdeştî êdî diyaneta me û coxrafiya me jî yek e û ziman jî nê zî hev e. Wek du zara van in. Ew dibe ab tu jî dibê av. Çi ferq e? Ew dibe dest tu jî dibê dest. Ew dibe pa tu dibê pê. Pê û pa ya ke mesela ebru em dê biri ya birih ya ebru ew dibê ebru em dibê guh ew dibê guş guh û guş leb û lêr tedawiyê nêzî hebe. Ev çû îca ê Quranê em qezda me Quranê. Qurana Kerîm em ê baş bala xwe bidin vê pirsê

Êdî em bêjin gotinê kurd û faris. Me çend gotin nivîsîne li gor ulemayê me dibêjin ê îslamê dibêjin du sid û tiştek gotin bêje Kelîme ne erebî di Quranê de heye. Ne giş farisî kurdî ne na. Piraniya wê kurdo-faris e. Piraniya wê. Lê hinek suryanî ne. Hinek aramî ne. Hinek hebeşî ne. Dewleta Esyûbya. Ew paytextê wan Edîs Ebaba. Hûn nas dikin. Ê coğrafya ew e. Ew e jî hebeşî jî ji behra sor, derya sor mabêna wan û Mekê pir nêzîk bû. Têkiliya wan heye. Heta Bilal Hebeşî ev ê ji pêxember re silav lê bin azan daye ji Hebeşê ye, ji Ethîopya ye. Kole bû. Li wir kirîn û firotina kola hebû. Berî îslamê û piştî îslamê û heta demek nêzîk em bêjin hezar û neh sed û şêst berî şêst salî. Li Erebistana Siûdî kirîn û firotina kola hebû. Eva ye mesela tarîxî ye. Ê ji me re lazim, ê ji me re girîng em gotinê xwe ê zerdeştî. Kurdo-farisî bû zerdeştî. Zerdeştî Em Îran, Faris û Kurd digihên Zerdeşt, ji ber ku me her duwa dînî wî qebûl kir. Me berî wan, wan piştî me ferq nake, ketin xeta Zerdeştî. Faris, piştî ket xeta Zerdeştî, fikir û bawerî û gotin, giş bi kar anîn, wekî me Kurda, wekî me Mîdî ye. Bapîrê me Mîdî, xwedan împeratorî û dewlet. Ebarîq.

Ew ne muhîm e. Û kes gotina bêjeya kes kase bi farisî kurdî ye ne bi erebî ye. Hinek jê fikira me kes bi erebî ye ne ereba Beriya Îslamê û piştî Îslamê taniha fayde dîtine ji hedareta, ji şehristaniya, ji zimanê kurd û faris, ji zimanê îranî û ji dînê zerdeştî. Ev kelîmê em bixwînin di Quranê de ne. Giş. Giş di Quranê de ne. û giş jî peywendiya wan eleqa wan bi axiretê heye. Axiret jî me got du du alî ne. Cennet heye, ceheneme heye. Bihişt e, dojeh e. Kurmanc dibê dojeh. Faris çi dibêje? Dozex. Dojeh. Zê li ba me dibê jê. Em dibê em dê jin ewa dibê zen. Zin, zen. Jin. Em dibê roj ew dibê roz. Şeb û roz, şev û roj.

Soran in, carê soranî diaxivin. Ev cudatî ne mana wê em neyekin. Na. Nerî di malekê de dê û bav her yek carekî diaxive. Zarokê wan bi zarekî diaxive ne wek ê dê ne wek ê bav. Birayê wî derê zarekî zarê çar a û ê xwişka wî a pênc a Wanî em min navê kiriye înşîtar lugewî, perçebûna ziman. Ziman bi xwe bi tebîetê xwe perçe dibe li gor şexs, li gor warê tê de, li gor yek mamoste ye, yek cotkar e, yek karmend e li daîra hikûmetê. Derê ew gotinê hikûmetê ew gewrî gewriya wî bûye gewriya wezîfa wî karê wî. Wisa çêdibe? Ji xwe ber çêdibe efwî yanî.

Stebrak bûye erebî. Cunah, cunah çi ye? Gunah, guneh. Faris dibê gunah, em dibê guneh. La cunaha aleykum yanî guneh li ser we nîne. Di Quranê de gotina cunah pir dubare bûye, tikrar bûye.

Behr sakîn sakîn e pêl nade. Carna behr derya ye nî deyna ke lo belkî ketiye xew û carna jî pêl dide û dîn dibe. Eva jî rehwend di Quranê de hatiye koka wê farisî ye, kurdî ye, rehwar. Zerabî, zerab, zerab ava zêr, ava zêr, zer Bi farisî zêr em dibê zêr ew dibê zer. Em dibê zêr zêr ew dibê zer. Zer û zêr yek e. Îca zerabî û mebsûse di suretê Gaşiye de hatiye di Qur'anê Kerîm de zarab zarab yani ew balgehê bi qeseb yani bi zêr çêbûne ve ciyê şolê bihiştê yani nel vê dinyayê. Her wiha zemherîr zemherîr gotineke îraniye farisî kurdiye zem zem manasî xwe serma sar berd herîr

û ne zemherîr heye zemherîr heyv e heyv kewkebekî sar e sar e yanî qerimî ye yani ji ber ku tê de di hundirê wê de agir tune ew şewqa ku na heyvê dibîne ew a rojê ye vedana rojê ye ne a ne a ne a heyvê ye yanî şewqa wê ne zatî ye Ne zatiye. Ji rojê ye. A erdê jî li gor dibêjin ku çûn heyvê berî sala şêst û niha berî şêst pêncî û heft hey sala dibêje li wê dekê jî şewq roj şewq dide weka heyvê. Ew jî erd ev zemînê me xaka ku em li ser şewq dide li ser heyvê. Şewqa wek hey û niha em êvarê şewqa wê dibînin, ronahiya wê. Li wir jî şewqa erdê, kura erdî, goga zemîn, kura erdî. Erd wek topekê ye, ne topa tam top e, a wisa ye yanî wek hêkê ye. Hêk.

Ereba ew Qur'ana Kerîm ji xwe berî berî Qur'anê Ereba bi kar anîn ev tiştana têkiliya wan bi Faris re hebû di rêya Yemenê ji ber ku Faris Yemen dagir kiribû berî Îslamê û her wiha başûrî Iraq cihê anha birayê me Şî'e lê rûdinên Dijîn, yanî em ê Kûfa û Kerbela û Nasire û Basre, vana ciyê Şîa ne, wê dekê dewletek erebî biçûk hebû jê re digotin dewleta Menazire. Menazire ji Yemen hatine berî Îslamê çar sed pênc sed salî ew bêtir jî belkî. Wexta gi barajê wan, bendava wan hilweşiya û av lehî rabû Quran çêr dibe ya reviyan milet.

Berdewam kirin di guna di dema Umer kurê Xetab xelîfê di dua de Kurdistan dewleta Sasan herift hilweşiya. Cenga dawî cenga Nehawend. Nehawend bajareke li Kurdistana Îranê ye. Ne di qismê birayê me yî Faris de ye. Ew ortaxê me û cîranê me yî Faris. Em bikin nekin ortax û cîranê hev in. Tu jê hez bikî jî pismam û pismam ji hev aciz in. Bira û bira hev dû dikujin. Lê birê hev in ne birê hev in. Birê hev ji hev aciz in. Ji hev aciz ne mana xwe tikanî bê ne tiştekî min e û zimanê me ne yeke û û nîjadperestiyê bimeşînî na. Îlim tiştek e û nefsa te û hezkirina te û nehezkirina te ev ayrî ye, te başqe ye.

Eslê wê teng e, tenga kurdî farisî. Em jî divê teng, cî teng e, cî fere ye. Fere û teng ya ma jî. Meîşeten danken yani meîşeten dayiqeten. Ed dayik, teng. Faris îca nabê teng em tê, tê, ta ame, ta a sivik e. Hmm. Ew dibê teng, teng, em dê teng, teng. Di nutqê de, di axaftinê de ferqek hindik heye. Hmm. Kenz, kenzê zêr, kenzê cewahir, kenz, ew jî ji gotina kurd û faris hatiye genc, genc. Genc, Türk dibê genc yanî xort. Na ew ne ew e. Ne mesela genc. Genc yanî kenz. Ew xizna Te ji dikûpekî zêr ew kenzê te ye. Gencîne jî dibe bikara anîne gencîne û genc. Genc bixwe kenz e. Îde şems û kuwîrat. Kuwîrat gotina kor hatiye. Dibê roja qeyametê li gor vê ayeta pîroz îde şems û kuwîrat roj wê tarî bibe bitamise wek çavekî bi şewqa û dibîne wê kor bibe. Kuwîrat ji kora

Êdî rengê wê ana şîn e li gor tefsîra em dimeşin li gor fikira melê me tefsîr dikin. A me a muhîm gotin e. Peyva werde bi erebî ye gelek bê erebî na werde em ji çûk bûn digo wecihû kel werdî wecihû kel werdetî. We jî wek gulekê ye. Gul ê gul jî bi kurdî ye, werde jî bi kurdo farisî ye. Ê bil erebî gul çi ye? Gul bi erebî tune. Ereba a xwe dev jê berdane. Çi re awa nexweş e. Ne muzîka wê nexweş e. E çi ye em bê gul bi erebî çi ye? Hewcem. El hewcem. Ereb der dibe yekî ereb ra mamostê zimanê erebî eybe. Mamosta hewcem çi ye wê ya çi zanim. Werde çi ye? Wê bi werde gul e. A me zane a xwe nizane. Çira bi kar nehat. Tiştê bi kar nehat dimire. Aha. Gelek gotinê ereba Ereba bi kar naniye ê Faris û Kurdistanê a dewleta Sasanî bi kar anîne û boye ji alemê re teswîr û nûvana Erebî ne. Na, ne Erebî ne. Ereba bi kar anîye hinekî wilo xurandine ji vir ji vir bûye gotinek nêzîkî Erebî. Cehennem, Cehennem Min zimana nerî divê gotinek ebrî ye. Na, ne ebrî ye wana ne deqîq in, ne diqetlî ne. Gotin murekkeb e ji du gotin a. Çah, kurman jî divê em çûne ser çayê. Kurman jî me kobarî. Ser çayê ser

Pir guh nadine. Çah kort e û çah bi mana bîr ê û nem çi ye çah nem. Nem şil. Korta şil. Ê ev korta şil çi eleqa wê bi cehnemê ye roja qiyametê. Ev ji fikra qiral û şahê berê ku kortek mezin çêdikirin û şil bû. Ji xwe ro nayê ke şile rutubet şile ê ku ceza dikirin davêtine wê kortê û eynî memûzî jî memo avêtine wê kortê. Avêtine çahnemê ew korta şil di wir de nexweş ket bi sînga wî êşiya wefat kir. Yanî wexta di koxîya xwîn de avêt. Korta şil cezak mezin e. Zênilabidîn Zeyniddîn Mîrê Botan Memo ceza kir bi korta şil, bi çahnemê, xiste cehennemê. Agir tê tune, yanî cehenneme esla wê ne agir e. Ceza melikê bere, şahê bere ku yekî muxalif yan ji rêber dixistine wê çalê digot bira bêşê. Belkê du mal li gor hukmê ku dadgehê dayêkê. Ewe ye aha. Çahnem. Korta şil. Bîra şil. Osa ev cezayê muxalifa, milûka, xelîfa filana ev ceza dida wan. Ev ji vê gotinê hatiye çahnem. Firdews

Faris dibe mergan, em dibe morîkan. Min ji xwe re morîk kirîne, morik. Kobanî dibe morik. He. Ev ew ê sor, morikê sor. Lü'lü ê gewr e, spî ye. Lü'lü di sedefê de ye, sedefa wê heye, wek qutîkê ye. Ti vetkî nerî ti ji ew morîkê spî ne, aşik in. Lu'lu' û mercan vana gotinê mercan gotinek farisî ye. Lu'lu' ez min tehqîq nekiriye, ez dikarim bêjim niha. Es-Sirat Quran dibêje suretê Fatiha herro em dixwînin. Millet dixwîne li ser miriya di nimêjê de Ihdina sirat el mustaqîm. Sirat gotinek latînî ye, strat Strat yanî riya rast. Gotinek farisî ye ser rah li ser rê bimeş. Dorgî bimeş yanî. Û û bi kurdî ye jî ser rast. Ez ser rast çûme bawî. Yanî min ba neda ne çep ne rast. Ser rast. Û milet wexta rê deve dê ser rast here. Ser rast. Yani ev gotina Kurdî ye, Farisî ye. Serrah û serrast û strat, strata latînî. Zimanê Kurdî ev ew ji me re şiko hatin ji me. Zimanê me Hindo-Ewropî ye. Ev vê jî zanin min. Sulala Kurdî, Farisî, Hindo, Ewropî ye. Parçeyekî zimanê me wek Hindî ye, Hindistanê, parçeyekî zimanê me Ewropî ye. Ev ji me re şiko hat. Rîwayet hene dibê miletê Kurd ji Başûrî Ewropa hatiye Başûrî Bakurî Rojhilat yanî Şemalê Şerqî ji wir muhacir bûye berî zayîna Îsa bi du hezar sal û hinek ji wan çûne Hindistanê. Li wir jiyane dîsa vegeriyan Kurdistanê, ziman bû şorbe. Zimanê me bû hindî û rûpî. Illa man Hindistan li ku ye, Ewropa li ku ye û di wan zemana de teyare û uçaq û seyare û erebok û tu nebûn ku ev têkilî wilo ezele be. Na, ev gûmaneke Di vî warî de ev gumana di kîtabê Ziman de tê gotin. Enî ne yeqînî ye. Merokane qebûl bike ji ber ku zimanê kurdî çilo hindo ewropî ye. Em hindî ne û ewropî ne ya û em di vê ortê em ne ji ku ji me re hat. Enî ev nezarî, ev feradî, ev nerîndekahan Ji me re avêtine meydanê. Îhtîmale wisa çêbûye û dibe. Ne dûr e, ne ne ne mustehîl e, ne xerîb e, ne biyan e. Tê qebûlkirin. Belê yanî ev dibêjin ê zimanzan vê tiştî dibêjin. Min jî xwendiye vaya di gelek pirtûka de

û ji werde gulê û ji bihiştê firdews em hatin îdî cehnemê. Ji xwe mislahatê uxrewî ê axretê cennet û cehenem e. Giş ê Îranî ne, Zerdeştî ne, Kurd û Farisî ne. Giş bê istisna yanî bê ille va gotinan na ille tune. Giş giş ê me ne. Ev ê dê

Her du jî ne erebî ne. Yanî qismê îbadetê ev ne mijarê me ye lê di ber re em karin bêjin man nîne. Serabîl serbal ser ser li ser bal çiye bal cenahe em dên balgeh. Balgeh bi kurdî çi ye? Yastik. Bal, em bala xwe dinê. Bal û pal yek e. Balgeh yanî bal cenahe ew qanad e. Baske. Yanî wexta tu pala xwe didê. Hinek dê pala xwe bidê. E navê wê jî ne palgeh e, balgeh. Yanî bal û pal yek e. Her du jî kurd û farisî ne. Ji ber me got zimanê me yek e, em nikan ji hev cuda bikin. Sedî sed ji hev cuda nabe em. Di hev de ew bûne di hev de çikiyan em fesil û cudatî zor e. Em yek in. Serba di naxwe ew eba mezin a ji serî heta nik ew dibê cilê wan eba wî ji qetranê ye. Serabîluhum min qetiranin. Qur'ana Kerîm dibêje. Ve texşa wucuhehum nar û agir li dor rûyê wan alawiyê dide. Eva ye çû. Texmîn yanî ev gotnana xelas bûn. Çiqas çêbû wext çiqas derbas bû? Wext wext çiqas derbas bû? Çel deqa. Pênc deqa sî û heft deqa ez bêjim mijarê me xelas bû. Mijarê me ê em ê jêdera bêjin ev gotnana Seyda Melê Kurd

Wê li du yoran tarîxa hedaretê, tarîxa şehristaniyê li dinyayê gişî dibêje, qala zerdeştiyê û kurda û faris û mîdya dike. Bi vî hawayî ew jî jêderekî me ye û jêderê di kitêbek heye li zanîngeha Helebê a Şamê dihat xwendin xortê ku ziman dixwendin, zimanê erebî, ew kitêba mercî mercîê wan bû. Doktor jî bi xwe ders dida li Camîa Helebê, Zanîngeha Helebê, li vir dibê Enwersitî, University, University ji xwe bi Îngilîzî ye, ne ne bi Tirkî ye. Navê Doktor Profesor Mihemed Altuncî, Altuncî. Texmîn paşnavê wî Tirkî ye. Altuncî çi mana xwe?

A dawî em ê çi bêjin? Sê gotin hene ji gelek kurdê me, kurmancê me heta xwendevan ji wan wetnê, ji wan werê ke erebî ne. Çi ne ev gotinana? Melê kurd evana qelem û dîn û sirat. Qelem bi kurdî ye. Karî bê qelemê min de hinek bêna pênûsê bide me tirsek qelem bi erebî bê. Ew bara erebî be jî çima tirsî? Çima tirsî çi tirsî? Wa qelem ereb ereb ne gurin. Fikra wan îşê te jêtin ne ti ziman dikanê bikar bînî. Birayê me ne yanî. Türk birayê me ne, Faris birayê me ne. Birayê ail, birayê ji rê derketî xwedê wî islah bikem, jê re dua dikin. Lê ziman û ilim îşê me tirk, ereb, kurd, faris tê tune. Îngilîz, yehûdî, suryanî, xiristyan, misilman hewa eleqa ilim vî va mesela tune. Qelem bi kurdî ye eslê me divê kelemê dara, kelemek ji dara yanî çuqulîkî ziravik jê kir dixurandin û di hebrê dadkirin û dinivîsandin. Wê çaxê ev qelemê me tune bûn, tune bûn vana. Ha tu nebûn. Ji darê ewek jê dikirin û dixurandin dixurandin xweşik dikirin û di hebirê da dikirin di gotinê xwe dinivîsin. Dîsa eşk bû tê da dike. Di wî ta wî li kêleka wî ye. Ne bilê ye. Ha ha me lê mewlo dikirin. Ê Turka, ê Kurda, ê Ereba zemanda û zemanê verê wilo bû, wisa bû. Qelem û dîn di gotin di suretê Fatihê de hene. Maliki yewmiddîn, dîn çi ye? Dîn bi farisî ye û bi kurdî ye. Dîn eslê wê dîtin e. Dînê îslam e. E dîtin çi eleqa dîtinê ru'ya dî bi bi bi dîyanetê heye? Eleqa heye. Enbîya li gor felsefa edyana gişkî beriya bibe nebî didîtin, xewn didîn. Xewn didî.

Nubûweta xwe, pêxembertiya xwe eşkere bike. Xewn didîtin. Filan wa bûye, filan wa bûye, xewnê xwe ji xelkê re digo, wow ecayîb e. Piştî rokê xewn pêk dihat. Ev tê gotin di kitêbê dînî de.